Upa nih cu zeitin an ti hnga an bia i a thlum an ti rua lo. Nungak tlangval ngakchia tete Pathian rianṭuantu an si dih. Cun a chim ṭhan rihmi cu nungak tlangval na ngakchia hna nih laknak an hmu lai, tiah ti ṭhan.

Thlan cangah ngakchia pate kha an thlacamnak khan a tlu i saupi a hngilh. Sau biakinn ruah an tho ṭhan i a hmuhmi a chim. Jesuh ka hmuh i khatlei ah khin hell a kalmi hna zong ka hmuh hna, cun khatlei ah Jesuh Khrih ka hmu tiah a chim. Cu tikah Jose nih dah ka kal lai tiah kaa ruah i Jesuh Khrih nih cun a rak ka zoh, a ti. Cu tikah Jesuh Khrih lei cu ka va panh e, tiah a ti. Cu tikah Jesuh nih khika nungak tlangval hna an kalnak hell ram leiah hin kal na duh lo maw? tiah ka ti, tiah a chim. Sihmanhsehlaw nangmah kan hmuh caah ka ra, tiah a ti. Cu tikah nungak tlangval tampi hna cu he leiah an panh kha ka hmuh a ti cun a chimmi cu va tlung ṭhan law ka ra lengmang cang hi sangau phungchimtu hna pa pahnih zong hi ca na dongh dengmang cang i velngeihnak thawngṭha lawng va chim cang hna seh tiah va chim hna a ti cu tikah ai man i hloh bakah mah bia cu a chim colh Ephel mei cu a hmu i vanram zong cu a hmu, cucu ngakchia ding a si ti kha Thantlang pawl nih an chim. September thla chungah khan a si. Calvary Baptist Church ah phungchim an ka fial zing ah cuka ahcun lawmh lungnu te kha Operation Appendix an tuah i Tlawmpal te chung hi aa hlauh loin aa va philh. Cu aa philh i ai van i hlauh tikah cun hell mei le van a kalnak kong a rak chim ṭhan. Ekal Republicans Zapijin phung ka chim lio tehte ah khan amah nih cun Pathian nih a ka fial ti cu zing ah tehte khan cun cu zan cu san piah sawm ah Pathian nih tehte khan a ka fial i san piah sawm tete ka khan lai a ti. Cu nih a chimmi zong cu hell le le vanram a hmuhnak kong le ṭih a nunnak kong lawnglawng kha a chim. I mah nute cu ngakchia te a si i siankai te a si. A zarh zum tukmi, mi hmaihmanh a zawh ngam lomi ningzah pangmi te a si. Sihmanhsehlaw Thiang Thlarau nih a thawh i fial tikah cun mizapi hmai a dir i bia a chim tikah ningzah ngei ti lo. A ningzahnak vialte kha a tlau dih. I Pathian nih a fialmi hell le vanram kong kha a chimh. Hi a si ah nu nih timi cu mah nu hi ningzah bang dungmi mi sin hmanh bia chim lo ti si. Sihmanhsehlaw operation appendicitis mi hiti a um hnu cun ningzah thei ti lo phung kha a chim lengmang. Innka Joel nih a chimmi cu Neiman nung bik caan, cu caan a phak tikah cun ngakchia hna nih Langhnak an hmu lai, nungak tlangval hna nih ka bia an chim lai i nutar pakan hna nih mang ah an ka manh lai, a ti. Mi cheukhat nih mang a zum lo an um. Kei cu mang hi ka zumh. Zeicahtiah zoh kan zoh tikah zoh nih zeitindah ti Pathian nih zan ka mang ah thinphannak in a ka ṭiṭhaih. Cuticun amah lei ah khan kai mer khawh nakhnga le amah ka hmuh khawh nakhnga caah a si, a ti. Cucah zan kanmang te hna i ṭihnung te hna kanmah kan hmuhmi te hna khi Bawipa nih a rak kan kawhnak a rak si. Cucah Job nih cun zan ka mang te hna Bawipa nih a ka ṭihṭhaih, cuticun amah le kai ngal khawhnak hna caah ka kawhnak a si. Micheu nih cun mang a zum lomi an um, kei cu ka zum ko, sihmanhsehlaw mang dihlak kha ka zum ve lo. Pathian nih mang a kan pekmi te kha a um ve i chinchiah dingmi a um. Sihmanhsehlaw a dihlak paoh hi Pathian a kan pekmi mang a si lo. Hi mi cheukhat nih mang an zum lo i ka timi cu mang na zumh lo a si ahcun na hawile he na chung le he Zan kan i ṭhen lai ah mangṭha va ti ti hlah. Mang na zumh ca pei mangṭha na ti ko cu. Te ka ti lengmang hna. Mang a zum lomi nan um a si ahcun zan nan hawile he an rak i len ah nan i ṭhen lai i mangṭha aw ka ti hlah. Mang na zumh lo cun mangṭha ti herh lo cu. Cucaah kannih cu mang kan zumh caah law mangṭha kan ti hna cu. E Tingsi khua phung ka chim lio ah a donghnak zan a si i ngakchiapa te kha a nu le pa sinah zan ah i pum a na lengmang. Zan khat cu a donghnak zan kan chim zan ah a ra ve. Mitku lo tein phung kan chimmi cu a ngaih. E zinglei khua a van dei ni a chuak a nu nih rawl a chumh cang. A fapa te cu a va thawh i tho cang tiah a ti. a va thawh tikah a ṭam colh. Zeicahdah na ka thawh? a ti a ṭam colh. A thinha, Vante khua a dei cang i ve, ni a chuak cang i ve, thaw a zang cang. Zeicahdah na ka thawh hrimhrim ti a ṭap thluahmah. Zeicahdah na ṭa? a ti i atu bakha Jesuh he van ah kan tlon le kan um lio si a nuam tuk a ti a ṭap thluahmah. Van a va hmuhnak a umnak a nuamh ning kha a mitthlam a cuang colh i ai lo bang a ṭap thluahmah. Ka nu van a komi Jesuh kan a nuam tuk a nuam tuk ti a ṭap thluahmah. Cun a tiri mi cu hell ah a ka kalpi i a ka zohter a ti. Hell cu mei al khi a hluah bak ai hman a hliau bak ai hliau. Cu tikah ka ṭi tuk i Bawipa hell mei zong cu ka duh ti lo ka ti i vanram a ka kaipi bak ah peng a ka hlauh cu zeicahdah na ka hlauh e chim duhmi cu zanmang hmanh ah hin Bawipa nih hell mei le vanram a hmuhtermi hna cu cucaah na va zumh ah zumh lo ah Joel nih a chimmi kha thluka la naih ti si i cu caan a phak tikah cun a ti cu caan cu atu nang le kei kan caan a si ne hmanung bik caan a chimmi si Joel nih a chimmi cu Cu ca tu cun ngakchia tete nih ila nan an hmu lengmang cang. An hmuhmi a va hmaan le hmaan lo cu kan theih ti hna lo. Asinain ni hmahnung hmelchunhnak a si ti ka fian. An va hmu taktak maw hmu taktak lo. An va kal taktak maw kal taktak lo. Nang le kei nih kan thei kho la lo. Sihmanhsehlaw chimchungmi bia a tlinnak a si. Cun laaknak a hmumi hell mei le vanram a hmumi tampi an um cang. Cu tikah keimah hi profet Messiah ka si timi zong tampi a hmu cang. A hmaan le hmaan lo cu kan thei lo. Ni hmanung bik velchum dah a si ti cu kan theih hau. Keimah hi Messiah ka si timi in vulei cungah mi sawm riat kan um cang. I kanmah Thantlang peng zongah keimah hi Jesuh ka si, ka si a timi zong a um ve ko. Chim duhmi cu keimah Jesuh Messiah ka si ai timi zong a chuak te lai a timi zong kha nihin te cun a chuak cang. Cucaah hell mei kong zong hi mi tampi nih an chim duh lo lio ah langhnak ah Bawipa nih a hmuhter lengmang hna. Nang le kei nih cun kan chim zuam ti lo cu a pulpit cung zong ah Kan chim huammi cu zeimaw tuk tak lawnglawng a si. Kan chim zuam ti lo hnuah Pathian nih scientist hna hmang le ngakchia nungak tlangval te hmang in hell mei le vanram kong a rak chim ṭhan. A tuah hin kan Lairam Khrihfabu ah hell mei a zum taktakmi zong um lo. Vanram a zum taktakmi zong um lo. An nu le an pa Khrihfa an si caah phung Khrihfa simi lawng te a si. A mitchim cu ṭha lo, Rev. pakhat nih pakhat pa nih rum taktakmi kha a cawnpiak i zeitindah a cawnpiak ti ahcun, Vei aw, vanram hi um taktak law, the mei zong um taktak law, kan dam lio caan i chungkhar nuamte kan um hi vanram a si ko, ti a si. Cu tikah ka chimhmi cu, va kal law mah pa cu va chim u, A pumrua nih a ṭha, a dawh nih aa dawh, ca nih a thiam, he mei a tla ning cu zapa nih ka siang lo a ti a ti va tiu an va kal in va chim zeicahtiah kan umnak vawlei tang he mei a sinak le vanram um taktaknak cu Jesuh man nih a chimmi si deuh ah van um lo he um lo timi cu mi zaangfak bik in he la an kal lo amah cu bibi a si i Japan ram i ah

Cawta he lei kung le van kung na chim huam lo ka chim duh lo lio caan ah ngakchia tete hna le midang nih an rak chimmi tal in na lung a pem ve dingah ka duhmi si. Cucaah cun Jesuh Khrih vailam a thihnak a nuam i he mei kan sual lai i phan ca dawh a thi cu

Afghanistan hi thase ram hi a kau taktakmi an ram ah a um. Cuka thase ram a kau taktakmi hmun ah cun Afghanistan i thase ram a kau taktakmi hmun ah hellmei in ka an hmuh. I inn tang tang han ka van zoh i Laipa nih ca a rak ṭial. Afghanistan ram i thase ram caan a kau taktakmi hmu hna khan hellei innka kha a rak i lak. Ecuka hellei innka cun hellei kha a kang cuahmahmi kha a rak i lak. Cu cu Afghanistan hi vulei cungah kes a tamnak bik ram palinak si. Cucaah hi mei a kang cuahmahmi hi a kau taktakmi si. A rawl dih thase ram ca cu a rawl dih. Thase ram ca tiin cu thing a um lo cu. Thing a kheu lo, zeihmanh a kheu lo. Lei khi a car dih i a sen hi vui dip lawng khi a si. Cuka hmun ah cun hmun pakhat kha a kua i a tla dih. Cuka a kuanhnak hmunpi ah cun mei cu a rak chuak. Cu mei cu scientist hna nih cun zeibantuk dah a si tiin an lehla lengmang i Afghanistan cu vawlei cungah Case a ngeih a ngah bikmi ram pali lakah a palinak ai tel ve caah case a si lai ti an ruah. Sihmanhsehlaw, kum sawm li chung a kang cang i a mit kho ti lo. Case a si ahcun kum hnih khat ah a dih cang lai. A mit dih cang lai. Sihmanhsehlaw, kum sawm li chung a kang cang i a mit kho ti lo. Cucaah Afghanistan ram i ṭhase rangcaang chung i a kaan cuahmahmi mei cu gas si loin hell mei innka a si tiah scientist hna nih chim. Cu sikin ṭaan sak kan Laipa nih a rak ṭialmi si. E cu a ṭial ṭhanmi si zeitindah a ṭial ti ahcun hi a kaan cangmi hi kum sawmli chung a kaan cang i a mit bal lo. A ziam zong a ziam hlei lo. A pum hmate a kaang. Cucaah hen innka a si ti scientist hna nih cun tette in peh cang. Cun kum khat chungah tourist lehla in a kalmi hna ramdangmi hna nih thonghlei nihin thonghlei-nak kan rak a si. Cu tikah a rak chim ṭhanmi cu hellei an va zoh i an hmuh bak ah anmah le anmah sualnak an i hngal colh a ti. Anmah ka misual an si zia an i hngal colh i Bawipa sinah thlacam lo kho loin an um lo an cam te peng ti si. Cucaah hell mei bu cu mah le mah sual i hngalhnak rak si. Cucaah hell mei na zumh lo sual i zum lo tu nain kalnak i hell mei si ti na zumh lo sual a si ahcun a fan i sianah va kal lam a hmuh lai. Bawipa liang a van i ṭih a nungmi Bawipa ni a phak hlanah van ah cun khuaruahhar nan hmuh lai i vulei ah hin thisen chuahnak le mei le meikhu tlangtlang nan hmuh hna lai, a ti. Van ah khuaruahhar nan hmuh hna lai i vulei ah thisen le mei le meikhu tlangtlang nan hmuh hna lai, tiah Bawipa na ṭhan lai ni ahcun nan hmuh hna lai, a ti. A lian a han i ṭi a nungmi nih Bawipa ni a phanh hlanah van le vulei cungah khuaruahhar kan hmuh dingmi thil a um. Cu cu zei hna dah an si? Vulei kan hmuh dingmi thil hna cu thisen chuahnak a si lai i nihin ni ah hin rangkhat le rangkhat an i kah lo zongah tapung ISIS tapung pawl nih mi an thah lengmang. Thisen chuahnak lawngte si vawleicung karkip ah. A pahnihnak ah cun meikhu le meitlang kang in hmuh hna lai i Cucaah Afghanistan ram ahcun hellmei khu a tangka a mei sih zong an hmuh. Hi vialte hi Bawipa nan hran hlan ah a um hmasat ding hrimhrim mi si. Cucaah cun Bawipa hi a ra dengmang cang i Bawipa rat hran hi a nai tuk cang. A rat hran lainak hmelchunhnak a tling dih cang. ti kha tutan lei caan ah kan theih hnga. Nannih cu nan fa khuachiatpa nan si, nan duhnak cu amah duhnak kha a si. Amah cu a hramthawk tein lainawng a si. Biatak kha zeitikhmanh ah a ṭanh bal lo, zeicahtiah a chungah biatak a um lo caah a si. Lih a chim tikah phuahchommi kha a chim zungzal, zeicahtiah amah cu milihchim a si i lih vialte pa a si. Tuzan lei ah hodah khuachia kau an si? Ahodah khuachia tabeh he mei kal ding an si? Jesuh nih hin amah miphun Israel mi hna le Farasi hna sinah zeitindah a ti? Nannih cu nan pa khuachia pa nan si. Israel miphun kha khuachia pa an si maw? Nannih cu nan pa khuachia pa nan si. Amah cu a hram thawt tein lai dawh a si. Khuachia nih cun ahodah a thah? Hang a hang lai na dum. Nu pawl te khuachia nih cun a hram thop te na hau da phak a hau dai lai na dum. A hau lai da a hram thop te na dum. A B le A lam khape an lai nawn na. A thah na Pathian nih zeitindah a ti? A chia le a ṭha hngalhnak thing thei nan ei si ahcun nan ei ni hrimhrim ah nan thi lai. tiah a ti. Sihmanhsehlaw rulpi nih cun nan thi lai lo. Cu tikah an van ei tikah an thi maw? Kha an taksa cu thi lo nain thlarau thi. Thlarau hi thi khawh si lo. Hellei tiang zongah thlarau thi lai lo. Sihmanhsehlaw kan theih dingmi cu Thih timi cu separation ti si i ṭhen a si. Thihnak hi phun thum a um i a tawinak in kan chim a si ahcun kan puh physical death an ti i taksa lei thihnak a si. Physical death timi cu taksa lei thihnak a si i na pum le na thlarau ai ṭhen bang ah khan na pum cu a cawl kho ti lai. A fa zong hngal ti lai lo. Zeicah? A chung i a ummi na thlarau kha a chuak cang caah a si. nunnak thlarau te a um cucaah thih timi cu separation ti si i ṭhen a si na pum le na thlarau ai ṭhen caah khan na thi timi cu zeihmanh an hngal ti lo cucaah thih ti cu ṭhen a si cucaah lo a ngan pariah a hmesom ngal panga va rel u law Jairus fanu cu a thi Cun ah Jesuh Khrih an sawm minu te rak tho tuah tiah kan ti a van ti i minu te thlarau cu a van kir ṭhan i a chungah a lut ti si kha thi timi cu kan chung lio nih kan thlarau kha a chuak kan pum he aa ṭhen ti kha thi timi cu si Jairus fanu te cu Jesuh nih thlarau kha van auh tikah a van kir ṭhan i a nu ṭhan i Jesuh nih zeitindah ti ei awk pakhat khat pe u a ti kha

Cozah a chim timi cu an i ṭhen. Zeicaah? Pathian bia an zum lo i rulpi bia an zumh caah an i pehtlaihnak a cat. A pathumnak thihnak timi cu eternal death an ti i zungzal thihnak a si. Cu zungzal thihnak ahcun nangmah le Pathian nan i ṭhen lai i zumlotu hna zong a si maw? Pathian le nangmah nan i ṭhen lai i nangmah cu hell ah na tla cang lai i Pathian le hmunkhat ah fellowship nan nei kho ti lai lo.

Nangmah le keimah zong kan si. Zeicahtiah a hramthawk pinah lai a lawmmi cu rul a si i rulpi nih lai a lawng a hau lai dah lo Evi le Adam lai in Bethlehem ah khan pahleini a me pariat kha ka riahpiak kan ka pakua kha Khuachia asiloah Satan asiloah limke min a ngah ngai cio mei. Cu rul putar, rul pitar an timi khuachia asiloah Satan hi vulei cungmi vialte rak hlengtu a si a ti. Nihin ni ah Eden dumi rulpi kha na hmu bal maw? Hmu hna, asiloah zeitindah vawleicungmi vialte hlengtu a si khawh? Adam cithlak an si cang maw cu? Cu cu bia hi kan theihthiam pahau cu vulei cung mi vialte hlengtu a si khawhnak cu Adam tefa vialte hlengtu tinak a si. Cucaah cun nang le kei cu Pathian nih amah muisam kengin Eden dum ah ser kan si ko nain hlen kan si cang i lai i a kan nawn cang i Pathian nih a kan thlenter cang caah khuachia fa na si.

Amah cu hram thok te lai rak law, Eden dum ah rak law, amah cu vulei cung mi vialte rak hnemtu a si. Evi le Adam a hlen caah vulei cung mi vialte ngai a tefa kan si ta hlen cia a si. Na hrinṭhan hlan chung paoh ah cu khuachiatha in si te lei kal ding a si. Joseph na hrinṭhan a herhnak a ruang cu mah a si. Hika hi amah cu biatak a ṭanh bal lo zeicahtiah biatak a chungah um lo caah a si a ti. Kan Lairam ah biatak a ṭanh lotu hna paohpaoh cu khuachia an si ti fiang. Zeicahtiah amah a chungah biatak a um lo caah biatak cu zeitindah a tlanh khawh lai? Cawcah Pathian bia a zum lo le a lungchimmi hna le tantei ah a ngeimi hna paohpaoh khuachia hna an si. Nan chungah biatak a um lo caah mei biatak nan ṭanh duh bal lo cu. Mifim pa nih a ti, Doctor pa nih a ti, mithiang pa nih a ti ti pei nan ual deuh cu. Pathian bia nih Bible nih a ti ti nan chim duhṭung lo. Cu caah khuachia fa nih cun biatak an tlanh bal lo. Zeicahtiah an chungah biatak um lo caah a si. Biatak na ṭan maw ṭan lo i ruat, hi khuachia pa nih cun hell kal ding a si. Biatak hna cang Pathian rian a zung in a ṭanh lawnglawng ah Pathian fa an si cang. Sihmanhsehlaw khuachia fa an si ahcun biatak hi zeitikhmanh ah ṭanh a huam la lo. Zeicahtiah na chungah biatak um lo cu zeitindah na ṭanh khawh lai? A palinak ah cun amah cu mi lihchim a si, a ti. Rulpi nih khan zei nih dah a chim? Evi le Adam sinah zei nih dah a chim? nan thi lai lo Pathian bia ahcun ei hlah u nan ei cun nan thi lai ti cu cu biatak a si rul nih cun nan thi lai lo tiah van chim an van ei tikah han an thi maw an thlarau le an thi Pathian nih an i pehtlaihnak a cat cang Cucaah Pathian nih a chim deuh Satan. Satan nih ti a chim. Pathian bia cu nan thi lai ti si. Rulpi bia cu nan thi lai lo ti si. A leh tikah Pathian nih an i pehtlaihnak a cang cang. Cucu thlarau le an i ṭhen tikah an thi ti cu si. Cucaah Baibal nih a ti ti nain kei ka ruahnak Kei ka hmuh ve ding ti te hna hi khuachia ruahnak a si ti theih ding si. Bible nih a ti ti hi Pathian bia cu si. Rulpi nih cun Pathian bia ka zul ti lo cu nan thi lai i nan nan thi lai lo ti cu kha ka dawh lih timi cu si. Bible nih a chimmi zumh lo ka dawh lih si cu. Cun amah cu mi vialte pa a si a ti hran. Cozah nih nan chim tik paoh ah khin khuachia pa a si ti i thei ve ko. Zeicahtiah khuachia an si dawhdawh nih kan chim khawh cu ning vialte pa a si. Cucaah lihphun kip kan chim caan paoh ah khuachia pa kan si ko te ti kan i theih hna. Hika ahhin chim ka duh tami cu changchiat um hlah selaw siau lo kha va thlau nain a ei ti lai lo. Siau a lenglei te ah khan zeidah a um ti ahcun cangcel a um caah nga nih a hmu i a ei. Chuak lakin lenga a phit khotu cu cangcel a si. Evi le Adam kha Eden dum in a leng ah chuak lakin a siang khotu a phit khotu hi biatak maw a si i kha te tu zan kan zoh hau. Eden dum chungah mi le dang ummi hi leng ah hin chuak lak in a phit khotu a siam khotu hi lih bia maw si deuh biatak dah si deuh rul nih a chimmi cu nan thi lai lo ti kha ti a si si lo hlei sihmanhsehlaw nan mit a dei lai a ti tikah biatak a si a chia le a ṭha nan hngal lai a timi zong a biatak a si pathian bangin nan fim lai Rulpi nih hin biatak pathum a chim i li pakhat lawng a chim. Li a chimmi tham cun an thi lai lo ti lawng pei si ko cu. A dang paohpaoh cu an van ei taktak i an mit a dei taktak cu te. A chia le ṭha an hngalh taktak cu te. Pathian bantuk in an fim taktak. Cawlcang mi zawn nih cun mah kaa zawn te nih thutak can ve a ti. Biatak cheu chung. Evi le Adam kha Eden dum chungin siaudang in hlan lakin chuak lakin a phit khotu a siau khotu cu li si loin biatak pathum ka si. Hika vialte hi nan thi lai lo ti lawng kha a bia dong si lo cu everyday a dang nih an i zumh lai lo. Ya, Pathian nih pei nan thi lai ti ko cu. Nang nih na thi lai lo na ti an ti lai. Hi vialte lawng sihmanhsehlaw cu an zumlo lo. Sihmanhsehlaw nan mit a van dei lai i amah Pathian bantuk in nan fim lai i a chia le a ṭha nan hngalh lai van ti cang cu. Cu vian van theih tikah cun fim an duh, Pathian bantuk si an duh, an mit dei an duh tikah cun an van ei taktak tikah an mit a dei taktak. A chia le ṭha an hngalh taktak, tak lawng an si phanh.